Pūorooro rā te rangi ki runga nei, ngā ueue te papa e takoto nei, he mauri ka tū, ka tū ki runga. E ngā mana, e ngā reo, e ngā tai kārangarangatanga, tēnā koutou. Tēnā rā tātou e tani mōteatea ake nei ki ō tātou tini aituā kua wehe atu nei, aue taukiri e, e rere koutou. Otianō rā, kei ngā maunga waka i, nau mai. Nau mai ki te kupu o te uru, Koia tēnei, ko te kupu o te uru e raupī ake nei i ngā kaupapa me ngā pūrongo i puta mai i te reo o te uru i te wiki tonu nei. Koia nō ko au tēnei ko Rowley Broughton e tataku nei i tēnei kaupapa e māra kau ake ana ki ngā reo irirangi e toru, ane e tū ana hei poupou, arā, mō te reo o te uru tonu, koia, koia, ko Te Korimako o Taranaki, koia, koia, Ko te reo irirangi o Whanganui, koia, koia, ara ko te reo irirangi o Rangitāne. Ka kia ora e Pep. No reira, kia ora mai ki a tātou i tēnei wā, a kia tauiri ake rā te titiro ana ki tēnei ki tā tātou nei pūrongo tuatahi. I te takiwā tonu o Taranaki oti anō i Te Ākauroa. Tērā tēti i koa nā wai e koa nā Tangaroa. I pae ki uta. He toora, Ko te ingoa i tapaina ki runga i te toʻo rānei i pā ai ki uta, koia rā tērā ko te karu ō kōteoteo. He tino taonga tēnei i ara mai rā i runga i a Ngarunui, Ngaruroa. Ka pae mai rā ki runga i a Papatuanuku ki te ākau roroa. I tae ake rā ngā uri o ngā apū ana ki te taupī, otirā anō ki te taupī ake i tēnei o ngā taonga i ko ainga mai e ngaru nui, e ngaru roa, e ngaru i pae ki te wenua. No reira i runga i tera, i tenei wa me ta uri ake ki te purongo nei.
Kei te aro wakamua te marae o.
Ka kite te iwi te anga nei, e pūrongo kē atu rā tērā, e kōrero ana ka puta atu ana ko te pūrongo e pā ana arā ki te toʻō rānei, arā i pae ki uta whenua, ana he taonga i tuku mai nā wai ana te ware ukauka o Tangaroa ana i tukuna mai ra ki te whenua ka riro rā mo te kaupapa tangata ngā uri o roto o Taranaki ana tēnei taonga e manaaki e tiaki weno rā e te iwi nā runga i tērā me ta uri ka tika ana ki tēnei o ngā pūrongo.
Ko te karu o kōteotea o te ingoa o tētehi tupu a Kuia Toora, kua pari ki te tai whenua o Ngāti Tara, Ngāti Kaumate, Ngāti Tamarongo, Aumia, Ngāi Wetenga, Rātou ko Ngāti Manu, ā, nō te iwi tonu o Taranaki iwi, ū tonu mai mō tēnei pūrongo. E toʻo rā ka pae ki tai wenua. He mihi, he tangi ki tō tātou tūpuna kua pae nei. Te tiaki i a ia, te mihi ki a ia, te tangi. Tuarua ko ngā tikanga hei whakarite i a ia. Ko te mea tuatahi a. I kimi mātou i te mātauranga i roto i a mātou ngā mea o te hau kāinga ka tuku karanga, ka tuku roimata mai runga i ngā paripari nei, te kitenga tuatahi atu, kia horohia, kia horahia te manaakitanga o ā tātou tīpuna ki runga i a ia. E roimata ngā ngaru i wati mai nei ki te ākau o Taranaki Rohe. Koirā te taha ki ki o tātou whanaunga o ngā ruahine, ā, he, he pou mātauranga, te āta tohutohu mai, te āta, āe, te āta takitaki i ngā mahi. Our hapū came to awhi manaaki um Ngāti Kahumate and the Taranaki whānui iwi, ā. As three years ago we had our own whales that we dealt with and so we had a little bit of knowledge but most of it come from Papa Hure from Ngati Wai and his, his teachings to us so we come to awhi, uh, our whanaunga. Ka wai o mā ngā ringaringa o Āpae, te koa o Tangaroa e manaaki. I tīmata mātou te tēnei mea te hauhake. te tapaitanga tuatahi, te karakia i te ata, kia tukua i tōna ingoa ki te hau, kia karangahia, kia Tangaroahea tana ingoa, ana ka tapahia atu hoki tana karu hei kōa anō ki a Tangaroa. Koinei ētahi o ngā kōrero i waihotia mā mātou. E te tohunga rā nō Ngāti Wai.
Ko Teoteo, ko tētehi o ngā ngā awa, ko tōna pūwaha kei, kei tua atu, nō reira, i āta whakaaro mātou, he aha rā ngā tohu, he aha rā ngā, ōna kōrero, ki a, ki a mātou, ki a tātou nei, ngā uri o te maunga, i te mea he, he kuia a ia, he tupuna kuia, he tauito, he, he tipua, he tauito, he atua, he haona kōrero kua, kua haria mai ki runga i a tātou i tēnei wā. E to u whakaaro nui no te apu a te ware uka uka kua kau mai nei. Nau mai e te ua o Tangaroa, aroha Portmpuhi, te reo o te uru.
Ka tika noa mai rā e te ua o Tangaroa, i tukuna mai ai e te ngaru watiwati ana ki runga i tō tātou nei pae whenua. Nō reira, tēnā koutou e te iwi o roto o ngā kārangarangatanga o Taranaki, nā, i ngātahi koutou ki te kimi i ngā kawa me ngā tikanga e tika ana. ana ki te amo ake, ā, ki te rau manaaki i tēnei o ngā taonga i tukuna mai i te ware ukauka nui. Ā, ka noho tēnei i roto i a tātou te iwi Māori e tino tou rawa atu tēnei te whāinga mai o te toʻora ki uta. Ā, ka noho mai hoki hei taonga mā tātou mō te ira tangata. ā, ka noho mai hei koha, ā, mā tātou anō hoki. Ā, nā, i roto, ko au hoki tēti ku mahi i ēnei mahi, ā, i mua, ā, ko, ko te, ko te kikokiko, ā, na ka noho mai hei kai, ā, hei inu, ā, ka tahi, ka rua, ā, ko te wānga, ā, ki ngā, ki ngā kōiwi, ā, na ka noho mai, hei, hei tārai tao. Kāre maumau tētehi wā anga o te o te toora. Nā, i rongo ake rā i roto i tēnei pūrongo, i whirinaki atu ki tētehi o ngā tohunga nō roto ana o Ngāti Wai, tētehi iwi mōhio ki ngā mahi o tēnei o tēnei taonga. Nā, i tukuna atu ko te karu i whakaohia atu ki a Tangaroa. I tama i a mātou i roto o Waitōtara ki ngā rau i tukuna e mātou ko te tinana katoa ā, o te toa rā, ā, ka wakaokia, ā, ki roto i te wai, ā, mō tētehi pō, ā, nā, hei, hei koha anō, ā, mā ngā ika, ā, nō e kai, ā, i ngā wāwāanga, ā, nā, ka tae ka, ā, te atau muri mai, ā, nā, ka tukuna anō e mātou, ā, nā, ko, ko, ko te kōiwi kau, ana hei whakahoki atu ki uta, ka ngeua ki roto i te oneone. Umm. Engari ko te pūtake o ēnei kōrero e kite atu ana i ngā mahi rangatira, i ngā mahi tūturu a Te Āti Tupu, a Te Āti Tauito i kawea e ēnei o tātou. Nōreira ka nui rā te aroha, ka nui hoki te mihi e kawē nei koutou, arā, kōrua e koutou e Tihikura, kōrua ko tō tuahine, ko ngā hine me te whānau whānui, me te ngā hapū, ngā hapū i tau atu ki reira, kāre hoki i maui i a koutou ngā tikanga, ngā kawa. Nōreira, he mauri ora, he mauri ora. Tēnei te kawa ka ora i roto i a koutou. Nō reira, kei te tino koa ngē a rawa atu te ngākau te kite pū atu ai ēnei tikanga a kui mā koro mā, oti anō a te ranga kauika a Otua Wakarere e e kawea tonutia nei, e āwhai tūtia tonutia nei i roto i ēnei, ēnei whakatupuranga nei. Nō reira, tēnā koutou, he tino, tino mahi, mahi rangatira ake nei ēnei mahi. Whenua i te iwi, ko te kupu o te uru tēnei. Kei te kuhu atu tātou ki te pūrongo tuarua. Ki te komoi, ko tēnei o ngā pūrongo e koro ana mō te pūiko. Ano ko te pūiko e hiko tēnei ka kawea haeretia. ana ka whakataungia ki tētehi wāhi, ina ka, ā, ka raru te iko o te kāinga, ka raru te iko o te āpori, kei reira tētehi pūiko. Ā, ina, nā, mō, mō roto i te awa o Wanganui, kei te kōrero e Mōuta, ā, he wāhi moʻowao tērā. te wāhi moʻowā o tērā, e ngāereere te nuinga o ngā wāanga o te awa tupua. Nō reira, kei tawhiti ēnei kāinga e tau ana. Nā runga i te tawhiti o ngā kāinga nei, he wā anō tōna ka waipuketia ngā wāhine o Whanganui e te waipuke o te awa tupua, ana kātahi ka raru katoa te ihu. Nō reira, e kōrero tēnei mō te pū iko, E āei ai taua pūiko, arā, te tautiaki āna i ngā whānau i te wā o te korekore. Nā runga i tērā, me huri ake tātou ki tēnei pūrongo i tēnei wā.
Kei te aro wakamua te marae o Koriniti i ngā wā ka aukatitia te hiko mā te utaina o tēteī pukuiko. Ki te waipuke te awa tupua ka aukati te iko i etaii wa. Koinā te take kei te utaina e te Taratī Community Led Development Trust i te puku iko ou nei. Te āua nei e taputapu tino waka iraira mo te marae nei.

E arikoa ana a Aunty Sugar i te mea e kaupapa tēnei nō ngā uri o te awa tonu. All the ones that are doing the work and we are so grateful for it that they are from the river, they are our river people and the generation of today. So we're so happy that the time has come for our Māori people

E rere te awa tupua me te mea nei ka rere tonu te hiko ki te awa tupua o te ano ki tera wai o te awa tupua e nga uri o Ngati Pamona tena koutou uh, weno kia koe o kia te tuaine e suka karanga mai koutou e te Wana. Nā, ā, ana, e tino, pū, e tino pūrongo ki rā tēnei, e tino kaupapa kei roto i te pūrongo nei, koia, koia. Ā, ana, e tino tautiakitanga tēnei, a mō ngā wānau, i te wā ka waipuke, i te wā rānei ka muia te iko o te ia rā, ka muia rawatia e ngā, e ngā mahi o te, o te hapori o ngā mahi rānei o te marae. Nō reira, āna, ka noho mai tēnei hei pou tiaki, hei korowai mō ngā whānau. Ā, āna, mō te ūnga tamariki me ngā kaumātua, ā, e noho māuiui ana, ka noho mai ko te iko hei, hei oranga, hei oranga pūmau mō rātou. Nā, ā, he tino whakaaro tēnei, he whakaarotanga pea matatai mā ō tātou hapori, E whakaaro pea mo koutou e noho ana i nga wa e motu ake. E whakaaro a e rautaki pea tenei wai ma koutou. No reira ana, tera o nga marae, tera o nga takiwa o Porinike o roto i te Apatipua kei te apai tu ake i tenei kaupapa te pu iho. No reira hei take whakaaro, hei take whakaaro tera ma koutou. Kia hikohiko tonu to koutou kainga ahakoa te aha. Ngā pōtēhā. Nō reira, ā, karanga mai koutou. Ā, kua tae au ki te awa tupua i ngā wā, ā, kua kore e hiko, ka tino uaua rawa atu. Ā, ka uaua rawa atu, arā, ā, i ia wawā rā. Engari, kua hikohiko anō mai, ā, ko tērā o ngā kāinga, ā, ka nui, ka nui, ā, te ngākau i tēnei āhuatanga. Te Kohu o te Uru tēnei, Rauru Broughton tēnei e kōrero atu nei ki a koutou. Ā, anei au e, e tuku ake ana i ngā kupu kōrero e awhiti ana, ana ki ngā pūrongo a te reo o te uru, ana kua puta mai nei i tēnei wiki. Mai te rohe o Wanganui ka māwiti kau atu rā tātou ki roto i te takiwā o Te Manawatū. Ko te pūrongo o te wai ake nei he pūrongo paroa, He aroha nui ki te tangata kei roto i tēnei pūrongo. He pūrongo e pā ana ki te kaitiaki, tērā ngārara weriweri a kaitiaki. Tēnei o ngā pūrongo e kōrero ana tēnei o ngā uri o te reureuru e kōrero ana e ia mō ētehi mea i tino i mahiakia ai. E mea ana e ia nā runga i te āhuatanga ki tana kiri moko, ana, kua tāngia ki tana ngā mata e mataora, ana, i puta ai te kaikiri i ētehi tāngata Pākehā. I tāmia ia, i tūkinotia ia, i kangakanga ia ia, nā, i patua hoki ia. Nā runga i tērā, me whakawhiti atu rā tātou ki tēnei pūrongo i tēnei wā.
Ko Haraia Bowen Hakaraia tētahi uri Māori e mau mataora ana. I tūkinohia ia ētahi hunga kaikiri i a ia i taitoko i tērā tū marama, ahakoa te kino o tērā wheakotanga ko tāna i whai hua, i whai māramatanga tonu ia. Ko te whai ake nei ko te whānuitanga atu o ngā whakamārama. racial connotations now starts to heighten, who do you think you're wearing you black you black who the do you think you are? Ko ēnei ngā kupu hahani e kore tēnei uri Māori e wareware. That cut me. And obviously it still cuts me today to think about it. That hurt. Na tōna ngākau nui ki ngā mahi rāranga i tipu te hiahia o tēnei uri o Te Reureu kia whai i tona mataora, na te tohunga kai tā moko a Hēmi Te Peeti i tāmokongia.

He mahi kaikiri kē tēnei i aro tōtika ai ki tōna mataora. I was saying to mum, I was literally in a glass cage in a horror movie being in being threatened or something like that in a sci-fi movie and people are walking past and I'm in this box, they can't see me but I can see them. Ahakoa tēnei wheakotanga weriweri,

Don't give them that power. Tokorua ngā tāne Pākehā kua hāmenetia mō te mahi tūkino, heoi ko te take ki ngā mahi kaikiri e kore e whakaturehia ki roto o Aotearoa, Niu Tīreni. Te Mihimi, Te Reo o te Uru.
Kawino rā, ki tēnei o ngā pūrongo kātai, te weriweri kātai rā, te mahi, ā, kūare noa atu. Ā, nana, koia tēnei ko te kaikiri. Ā, te kaikiritanga i pā ki tēnei o ngā uri, ā, a ōna mātua, a ōna tupuna. Ā, nō reira, ka mihi ake rā ki a koe, ka mihi ake rā ki a koe, ā, i tāmia, ā, nā, i tūkinotia ko te kaikiritanga tērā i tau ki mua i a koe. Engari, ahakoa nō tērā, kua noho mai ko ngā taonga a ō mātua, ko te raranga me ērā āhuatanga katoa hei rongoa mōu, ā, me te mea nei e rongo ake ana i tō tuku i te rongomāu, i tō tuku i te rangimārie, i tō tuku i te hau paimārire, ana, ki mua tonu i te hunga i hara ki a koe. Nō reira e mihi ake ana ki tēnei kaupapa, oti anō tēnei mea te kaikiri kia tahi rā tēnei kaupapa e tātou mā, ā, me ngana nui rā tātou ki te aukati, ki te whakakore, te whakakorekore i tēnei, i tēnei kino, i tēnei āhuatanga mōrearea, mōrearea e pātukituki nei i te mata o te whenua. Ko kore ona take ki konei, ko kore ona take, me tiakina e tātau ta mana mauri o te tangata, akoako ai te tangata, akoako no ia te tangata. No reira, kia tau rā nga manaakitanga ki runga i a tātau katoa, a te ira tangata, te kaupapa tangata i tēnei wā. Koe no rā, E te iwi e, koia tēnei ko te kupu o te uru e mihi kau atu nei ki a koutou, ki a koutou, ki te iwi e ā te tautoko mai ana, kei te puta atu rā, mataora atu rā tēnei i runga i tēnei o ngā pae pāpori i a Cook Amata i tēnei wā. Nā, e te iwi, ko tā tātou pūrongo whakamutunga e whai ake nei, he reka te kōrero, he reka te kaupapa, arā, he parāoa, He palawa te kaupapa, he aha? He palawa reka. Uh, tērā tētehi pākihi ā wānau kei roto i a Taranaki. Uh, ko tā rātau e hunga tunutunu e ngā palawa reka nei. Ana, wēnei me te donut, uh, ērā aua ā, reka katoa. Nā, i Māringanui, me te hīkaka rawa, ā, i tae atu a Te Aroha a Broughton Pue ki tēnei pūrongo, i tirohia ia ia ki te, ā, ki te whai atu i tēnei kaupapa, arā, me te pākihi nei ia need, ana, he need nō tēnei o ngā kaipūrongo ki te haere atu rā, ana, ki te whai atu i tēnei o ngā kaupapa nui, arā, mō tēnei o ngā kai, arā, ngā kai Kaoreka, ana, nō reira nā runga i tērā me uri ake rā tātou ki tēnei o ngā pūrongo i tēnei wā tonu.
E ua reka, e parāoa reka e. So we're called Need.
Um, we played around with lots of different ideas.

E toru tau ki muri tīmata ai tēnei pākihi i ngā mākete o Arakamu, kāta i kawā nui ake tōna angaanga, anei e tū ana ko tō rātou ware. We started our journey maybe about a year and a half to two years ago now, we made the decision that there was no reo speakers in our whānau anymore and we didn't want that to carry on.

But also for everybody, you know, it might be the only part of someone's week where they hear reo spoken in conversation rather than just the greeting and a and a ending of a email, it's a it's a conversation that's being heard. I tīmata ai tōna wānau ki te ako i te reo Māori, mā konā, kākū ko te reo ki te ware o need. Our coffee board is all written up in reo um and we have our kupu hou board as well which is new and we we keep our that rolling over each week with new kupu. I ask our tamariki for new kupu and and incorporate them into that process. Um also just on our social media keeping a um a reo Māori presence on our socials as well. He waka wā nui i ake i te waka ma i ngā o tō tātau reo rangatira ki ngā pātū o tōna pākihi

Koia tērā te pākihi o need, arā, ko te pukepuke i te kāore, tē, tērā need, a me te hiahia, te hiakai rānei, tērā need, a, nō reira e āta tuku atu ana i ngā kupu a, whakanui a, i a koutou e need, tēnā koutou, a, tēnā koutou e tunu nei ngā hua reka, Ake nō ki koutou e hāpai nei tō tātou reo, tō tātou reo tupuna, tēnā koutou. Ā, ka kite ake rā, arā, ko te, ko te kai, ā, ka kai, ā, ngā kai reka nei, ā, te parao, ā, me te kai a te rangatira he kōrero. Nō reira, ko ngā mea e rua kei te rere i te wā kotahi. Ā, kātahi, arā, e aha rā tō hiahia, ana, ka taea koe, koe, akoanei pea ko te reo tērā, akoanei pea ana ko te parāoa reka tērā, akoanei pea ko ngā me e rua i te wā kotahi. Kātahi rā ko te toa ko tērā. He hiahia nōku, he need nōku ki te tae atu ki tērā wāhi. Nō reira, e tātou mā kātahi te, te pūrongo pai. Uh, ko tērā, e, e, e pāki i ā wānau tēnei, uh, nō reira kei konei e mihi nui atu ana ki a koutou. Uh, e manaaki nei tangata, a me ngā rāoa reka nei, a ngā kēkē me ngā āhuatanga ki te rā tātou i roto i te pūrongo, ā, me te hāpai tū i tō tātou reo rangatira Ngāri Matuku-te-rangi. Tēnā rawa atu koutou. E te iwi e koe ra ngā pūrongo e wā kua puta nei i te reo o te uru, ā, ko ia tēnei ko te kupu o te uru e taunaki nei, e tautoko nui ake nei. Nō reira, tēnā rawa atu koutou e ngā kaituku mai i ngā kōrero, ā, he tino rangatira tērā mai ā koutou kōrero i tukuna mai e a koutou kia ora mai nga purongo nei. Anei he kōrero hei tāpiri māku. E tātou mā kua 30 wiki te roa o te reo o te uru e tū ana. Kua 30 wiki a te reo o te uru e tuku ana i ngā pūrongo o Ngāroe, o Taranaki, Wanganui, tae atu ki te Manawatū, ki a koutou. Kua toru tekau wiki tērā. Nā runga i tērā, e tātou mā, hei te tuatahi o Noema, arā, te wiki e tima nei, kei te whakatā mātou, ngā kai manaaki te kaupapa nei, ngā kai mahi muri, ngā kai tohutohu, me ngā kai pūrongo. Kei te whakatā mō te kotahi wiki te roa. Mai te tuatahi, o Noema ki te tuarima o Noema, ara, kua kore rā koutou mō te kite i a mātou kei te whakatā, engari i roto i tērā whakatā ki te whakarite tonu mātou i ngā mahi kia tino toa, kia tino māia, kia tino eke te kounga o ngā pūrongo ki a koutou. Nō reira, koirā te pānui matua mō tēnei wā e tātou mā, ā, 30 wiki te roa, ā, kua 30 wiki te roa mai o te pūrongo tuatahi i puta atu ki runga i a koutou, mai i ngā rohe nei. Ā, koirā hoki te painga matua nui o Te Reo o Te Uri. Ko ngā pūrongo i tākea mai i hei eke mai i ngā rohe katoa mai o Taranaki, Wanganui, uta ki tai, ara ki roto i a Rangitāne, me ngā rohe onoono ki aua, ki ēnei o ngā rohe. Nana, koia, koia tēnei ana 30 wiki, ko te painga atu oki ko ngā kōrero nō roto tonu o ngā tāngata, o ngā roopu, o ngā whānau a ku iwi o aua rohe nei. Nō reira kei te whakatai o mātou i te mea 30 wiki, he tuataitanga oki tēnei ki a ai ai a mātou ki te kapokapo i ngā kōrero e kore pea nge ēnei kōrero e kitea e te matawānui tangata. Ka noho ko aua kaupapa ki roto i ngā rohe, anahe, e kore e kitea, e kore e wikingia e te rā, engari nā runga i ngā mahi o te reo o te uru, ka taea, ka kaha te katoa te tūhono me te whakapiri atu ki ngā kōrero, kia rāngona pūtia ā koutou, ā tātou kōrero, ā, me ngā kaupapa uua o roto i te 30 wiki nei. 30 wiki. Hum! 30 wiki e tātou mā, nā, kua whakatāokia te kupu o te uri, ā, mō taua, mō taua wiki hoki. Tā te mea, pēnā ku kore he pūrongo, ā, ka takea mai, ā, i te, ā, reo o te uru, ko kore aku take hei kōrero. Nō reira, umm, kei te tino mihi atu rā au ki a koutou i tēnei wā, e rau rangatira mā, e rau rangatira mā. Tēnā koutou mō tō koutou kaha ki te whakaae, ki te tuku mai i aua kōrero, i aua pūrongo katoa rā ki a mātou, ā, ko mātou tērā, i a i ēnei ki roto i ngā rohe, ā, i ā te wiki, i ā te wiki, ā, ka kuhu atu, ā, tō koutou rata mai, ā, tō koutou rata mai, tō koutou manaaki mai i a mātou. Nō reira, mātou katoa te whānau o te reo o te uru, he āta tūngou nei, he tūohu nei, e mihi kau atu nei ki a koutou. Hei aku nui, kei aku rā i tēnā puta. Wēno, i runga i tērā, ka hoki mai mātou a te tuawaru o Noema, tuawaru o Noema, ā, me ngā pūrongo mō taua wiki haere ake nei, haere ake nei. Nō reira, kura i māku, kura i māku e tātou mā, kia tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a koutou. E te māngai pāho, tēnā rawa atu koutou. Ko te māngai pā o tērā e tū ana hei pou tuarā, hei muringa, hei tai tuarā mō te reo o te uru me te kupu o te uru. E te māngai pā o kai aku manawa tūranga, tēnei ka mihi. Oti anō e te iwi e, puritia tō mana kia mau, kia ita, ita, mau tonu, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire, au, mai mai. Ko te reo te take.